Dan hu San, Radio Malta. U sippost, u sippost, issa qegħdin hemmhekk, sinjuri, insellmulkom u nilqgħukom għall-aħħar episodju tal-Bonswa Bass minn fuq il-Bonġu Bass. Ejwa, sinjuri, niskużaw rwien għal dawk li kienu mqabdin qabel imma ġradna xi ħaġa, ma nafx x'inhi, imma ġradna xi ħaġa. Eh, issa qegħdin live, grazzi għal eh, għal eh, għal kulħadd insomma, għal kull min jissapportjana. u għal kull min eh, xismu għaw. Eh, dejjem is-sapport jgħana tul daw il-ħames snin sħaħ li konna nxandru fuq ir-radju. Issa, il-bon ġubas il-lum edha parkjata unek fi pjazza eh, San Pawl tajjeb. Il-pjazza San Pawl hija Dik il-pjazza ta' fejn l-Aquarium Nazzjonali u minn Bon Ġu Bass ħa nġibuha Bonswa Bass għaliex li se nagħmlu llejla ħa nkunu qegħdin niltaqgħu ma' dawk kollha li jixtiequ jiġu sa ħdejna u jgħidu kelma u propjament bdejna bil-mistiedna dok uffiċjali. Ejwa, ejwa, ejwa, u jiena nixtieq nagħmel ir-rassenja. Rassenja. Ejwa, ejwa, mela ndawru l-mikrofon jekk jogħġobkom. U nibdew nagħmlu l-ewwel persuna li għandna preżenti fuq il-bass u hawnhekk għandna Ansel! Present! Present! Sorry, sorry, stajt li present, ser. Ansel! Ser. Ejja, fl-axħar. Min inti ser? U jazidili. Present ser. Issa najti jien dik kif għamaqlibtu għal-Malti, eżempju, l-present. Sur, sur. Eżaħni, nitax nofs studenti għaddejdu l-rigal minna li jom ħanitħak. Tajba. Imma eh, tajba l-regal, eh? eh? Jek jgħalli ma tal-Malti, rajt jien, present ċini. Present, presenti, ġifiri. Oh, presente. Oh. Presenti. Oh. All right, ma nafx. Issa, mela, Mario il-Panzer. Oh, sir! Għanina. Tad għara li jek, meta tibda tajjat ħafna, vera għasel tinżil. Mela, Missir Ansel. Aw, hej! Ek, il-prezent tijaw. Om eh, Ansel, illi. Present hi. Present hi, bil-ħid ġennin. Aw, ma tistax tgħid li l-familja tiegħek ma jissapportjawk, xe? Eh? Ġifieri minn daqshekk. Eh, Zgur illi ma tistax tgerger. Le, le, ma ngergirx. Isma, jiena nixtieq inħabbar, jekk kiex kienet jisma, sorry. Imma, imma. Issa tajjeb ukoll. All right, mela. Da minn fej, minn tijak dak, Sur Agius. Eh, all right, minn tijaj, għandek raġun, skużawna sinjuri ma daw il-live streams u mbarazzek u ma kollu affarijiet ġodda lina. Imma, mela, minn hawn ix-xinsa li għannis kollha din segwuna, għanna li Ruben Aquilina, proset, grazzi ta' veru, grajs, saliba John Clinton, CJ, dak l-axħar darba martajjeb. Xebaħ voucher ta' 50 euro ħalla bil-kolla dejjem bil-bons ma' bas. Nkun onest miegħek, weħel li kollu. Tipprovax isma' minni għax eh, u nibqgħu hekk tajjeb. Mela, jiena nistgħu nħabbru, nħabbru, sinjuri. Tajjeb, mela jiena nixtieq, mm. speċjalment għax dal-għodu mhm. waqajna emotional. Tajjeb, waqajna emotional u issu nsejna nħabru bħagġa li konna inna disa ġimgħat ngħidu li ħanħabruha. Tajjeb. Mm. U għalhekk, sinjuri, bi pjaċir inħabbar illi r-rebbieħa, ħa, tajjeb, tal-kompetizzjoni tal-vuċi tal-Genius, tal-Vodafone Genius, miħat, għajr, għajr, anse! Brava, proset! Proset, brava! Well done. Għavolja l-lum għamiltilkom naċajta, għallof snar. Xiex, ijom. Xin saqsew nagħlu minn rebaħ, għattilom xej jinsew għal-competition ilu dan jammoru għal-mobile, naqsmuħ, u da zek, barra minn. Ma nafx għala kem għandi pjaċiri li ħatkun taħdem maħna, xorta konni hu pjaċiru koll li nmur għal-mobile. Mm, eh, Isma, kif kienet dil-avventura lik? Mela, kienet avventura sabiħa, Tħalt għalija bis-serjetà kollha. Vera, vera, notajnik, mm. eh? Kem, tgħidx kem eh, tqabdet. Tgħidx kem weġġaw nies biex jieqedaw illum. Le, le. Imma meta hekk nagħmlu bis-serjetà. Isma' u fqajt, eh? U fqajt. Kelli ħafna support, iva, nirringrazzjahom minn hawnhekk għax mm. dawk il-voti kollha ġew. Fil-fatt hemm eh, l-AFC. Xi tnajt il-punti? Ġifieri. Qabad il-mikrofon, inkella ma tistemax. Trid turi, trid turi xi tkaxkira eh. tagħtu. L-ommijiet hekk, eh? L-ommijiet hekk ikunu. Lucy, aqbad il-mike. Lucy, jew ħad titkellem bil-mike, jew ma titkellimx. Lucy, mort tiftaħar diġà tal-grocer u hekk, eh? Lucy, għara eh? kux miex ġib ġib Lucy. Xej, ħat ħarbatna Lucy l-lum. Abġitienna diġa da ġej, għanxol, ha. Għansen, ej, għansen, ħanara. Għajdli. ħanara tkellem. Yes, man. Eh, all right. Ommok ek, imħarbtek. Ejjo, imħarbt iktar minni. Eh, ejwa, vera, ta' isma. Meta rebħet ħad gost. Ħadd in-nies tal-grocer jivutaw lajt il-verità. Le, le, għaxxe, ħadd ma jaf. Ħadd ma jaf. Veru, veru. Ħadd ma jaf. Mela, ejja. Isma. Ġifieri, dawk li votaw la, votaw la minn qalbhom. Għal-kapaċità tagħha. U għal-kapaċità, u mhix dik biss. Eh. Taraw kemm kemm segwiwkom ukoll. Eh, eh, Għalhekk rittek issemmi kemm. Tini nara il-mobile phone. Dan għaw il-telefon tal-Bonswa Bass, tal-Bonswa Bass. Għaliex sinjuri, il-ġimgħa dej kellna nxandru ġimgħa l-oħra. Ningħawdex tajjeb il-Bonswa Bass. U kellna f'moħħna li ngħidu happy birthday lil ħabiba tagħna. Imma sfortunata mhux se ngħid min ma mhux kont Imma sa ngħaddielha l-Berdi issa. Għaddielha, ma xorta ċ-ċajta ma frankatiex, mhux hekk? Mela, ħa nispjegalkom is-sitwazzjoni x'inhi, anzi spjegaħilhom inti. Mela. Ma nafx, stenna x'għax. Dil-ħabiba tagħna, dil-ħabiba tagħna tagħmel il-jingles għal fuq ir-radio. Eh, all right, tajjeb. Issa, panz, ħandaħlek fil-kwistjoni għax naf li jinżulek għasel dawn l-affarijiet. Mela, ħanċemplula, tajjeb, jisima issa nurjulek ħalli tiġi dak il-ħin tajjeb. Eh, u inti ta' parsi għandek bżonn jingle għall-pompa tal-petrol, x'taħseb? Eh? Ħa tagħmel xi riklami u għandek bżonn tikkrea jingle u jien bdejt naħseb, eżempju, diesel, unleaded, nimlijulek kif trid int! Tajjeb xi ħaġa on those lines. Eh? Anzi, ndaħħalulek tinstema' aħjar, indaħħalulek kif trid int, x'taħseb? Fidi, fidi, fidi. Toġobni li ndaħħalulek kif trid int. Għandek in-numru ħa nċemplula, ħa nippruvaw naqbduha, sinjur, normalment meta nippruvaw naqbduhom in-nies qatt ma jkunu hemm, imma insomma, nippruvawha tajjeb. Mela, Tinsiex għidilha inti eh, ħa nurik l-isem. Jien ħa nkellimha naqra eh, b'mod pompier. Le, inti tista' tkun int. Mela inti trid tindirizza bħala int tal-jingles. Tajjeb, int tal-jingles. Tlaqna. Għanaraw taqbadnix.

Aha. Hello, issa, ħa ngħi, sorry, to għax inqara la siġġiwija nitkellem, to ġifieri ta' dixkosi. Ħa ngħidlek, għandi bżonn ġingil. Jien naf eh. forsi anka biex niġbur naqra aktar klijenti u affurijiet hekk eh. qed tifhem. Forsi jien naf, oh. forsi tgħidli ngħidlek pereżempju diesel għall-edit indaħħalulek kif trid. Jew xi ħaġa hekk, ovvjament inti tifhem iktar minni. Forsi tista' tirranġuli xi ħoġa? Jien naf. Mela. U mbagħad tiġi tkontwoli inti. Isma' għax jien ħa nkun sinċier miegħek. Għax jien qaluli inti tal-jingle u x'ismek eżatt ħija? Marija, Marija. Marija tal-jingle, Marija tal-jingle. Mela isma' għax ħa tagħmel. Nirranġaw xi ħoġ hekk? Mela, Marija, Marija tal-ġinjil. Mela, ismani, le, x'Marija tal-ġinjil, waqt id-diska rridha jien, id-diska qed ngħidlek. U x-xalej tal-peddor. Xalej, min ix-xalej, Marju jien, Marju, anzi għid il-panzer ukoll għax dawk jak jafuni. Marju, il-panzer, ibigħ l-unleaded, id-diesel u jdaħħlu hekk kif trid.

Provajna nagħmlu ilek fil-berde eżatt għax kellna nxandru dakinhar, bħalissa da live fuq Facebook għax aħjar naġġornak tajjeb. Imma ġrat inna daqsxej eh, biċċa xogħol. X'ġara? Dakinhar ma xandarniex, allura ma stajniex nagħmlu ilek, imma allura ma frankajni ma frankajtiex xorta blajta tajjeb.

25. Għadek zaħir għalla jbirek. Għadek zaħir. 25 taħt idejk biss imma. Ija. Zgur. Ciao. Ciao Kri. Ciao, ciao, ciao. Għanħallija san Ejja. Għanħallija. Isma, bizbal sinjuri fil-konfuzjoni edin ħirġin live minn fuq il- profile tiegħi personali ħa nibgħat eh, ħa npoġġi l-link eh, fuq il-paġna tagħna uffiċjali dik kienet il-problema. U li niġġenna għalhekk ma tajtu x'bi konċett nagħtik ħass. Taraw. Xiex. Għattu saġġelija. Frihom jatamen. Isma, ġifiri, ma taħsibx l-għanna nif u narġaw nibdew minna ftit. Le, nibqaw emman xie ħamzer roħi għarawna, għandallawom. Mela, Ehm, komplejna, jew komplejna, ħanibdow issa nduru daqsxejn suġġetti illi illi kienu. Ija, illum propju tkellimna dwar il-ħobs eh, kif tidilku. U jena unek għandi l-Lucy. Lucy, hmm. mela ħniftaħlek il-mike. Inti l-ħobza, kif tidlika minnaħa waħda biex niftemu, ekk ħatamel sandwich. Inti xtajdlu sandwich jew sandwich?

Din naħa u din naħa, jew inkella Le, tidlek. naħa waħda. Għala? Is-sandwich. Eh. Iġmin waħda minn dawk il żomm waħda x'di serja, di serja, Eh, Ansel. le, mhux tifla. Le, xi Um waħda um naqra, jaqra um naqra, waħda. um naqra, um naqra minn postok. Għati ċans, Eh. san, għati ċans ħana ġan femila. Eh, żomm, żomm, żomm. Ħa naraw di l-biċċa xogħol, mbagħad fehmilna kemm ti- um naqra, um dritta.

Fimtha sant, fimtha, eh, bgħattielek dalgħodu. Għalhekk ja ħasra ma ġibta isa renga. Issa eh, eh, id-diskussjoni Jiena komplitaw. fitna fuq hekk. Id-diskussjoni komplitaw, ma nafx qatt x'għamiltu toast il-ħobża tal-Malti. Eh, mela tajba. Etna jgħalija, Aħjar mit-toast. jiena mort qed ngħidlek nofs l-Ewropa u bħal ħobża Eh, tagħna eh, ma m'hemmx. semmx, eh. M'hemmx, tajjeb. U mort Tunes ukoll ma nafx joċ. Imma em, Eh, mortuna, so, għalli. Ma ħanx taqsam ma suġġi. Le, ma tforsi anka l-ħobs taħħom. Eh. Eh, issa, dik immaġina ħirġa mit toaster sħuna. Taqbat il-butir, hemm ditta partikolari li nħobb ukoll. Nista' ngħidu li mieta. Għalix, ma jiddu tuna sponsa biex najt li miju. Mela, issa, id-dellika ah. minn fuq. Distana, gold. Ah, gold.

u tqattagħha slices inti u titfagħha toast, kieku taf kemm tiġi tajba, u anke dik tiflaħ il-butir, eh? Tiflaħ il-butir, eh? Ej, ej, ej, qed jisma' l-grassu bħalissa ħasħaża. Il-pita bread kemm ħelti. Dik hekk tabbija bil-butir iġġennek bit-tjubija. Vera ta, jew vera. Isma' san. Butir ġifieri. Tabbija inti mhux tkun ma tkunx qed tieħu

Mal-pompa. Mal-anzjani. Il-lanċ tijak fiex jikkonsisti meta kon mela, mal-pompa? Eh, il-lanċ tijaj taħwit, taħwit enormi. Tipo. Daqqa protein shakes, daqqa ftira mimlija. Panz, eh, nistaqsik mistoqsija għaxina din. Eh. Inti raġel li titrejnja

Qed niekol ikel tajjeb. Imma. Imma excessive. Excessive. Inkun qed nieħu ħafna pereżempju excessive proteins. Qed tifhem? Pereżempju qabel pizza pereżempju kont ngħidilha għaliha. Issa pereżempju tlieta fil-ġimgħa, tnejn fil-ġimgħa noħodhom. Pizza? Qed tifhem, eh, mela. Ġifieri. Palissa enjoying life, u enjoying life. Imma happy? Ejwa, Dak ejwa. l-aqwa. Palissa li jiġi Inkaxkar. Dasek. Kollu, xi, iva. U ħans id tal-botir. Eh. Per eżempju, jien taf. Tista' tgħidli biex jispiċċa li tħobbi. Fantijak. Il-pak. Il-pak, il-pak. Ansel. Il-pak. Ansel, inti li jispiċċa int. Li tħobb int xinu. Ta' li jispiċċa, li t-xi jommi. Eh, ta' eh. jkun hemm naċ fih da. Dak ta' biċċajt imma. Mux, mux.

Iwi, iwi, li vera. Mela, ħalfem kum għajdu li jintom. Nalla, er, u għol, mela, tontu ġvik bjam, nalla. Isma, isma, mela. Eżempju, inna isu ġimatejn għamlu l-promotion għall-orkestra. Ejja. Kull darba li ġiħat tal-orkestra. Kull darba li ġiħat tal-orkestra, jgħidlu aħna ġejjin. U kull darba ngħidlu ma nistgħux immorru għax għandna event. U għarrejt. Jiġi ħadd ieħor Għandkom biljetti le, fil-kas batinna erba ġaħna ġejjin, san, ma nistaw. Dak stress għajja ta' fil Fl-istess ħin batinna Clinton Paul, Clinton Paul, di Clintes. Tajjeb, biex immorru l-lonċ tijaw. Ah. L-istess. Taħħom. Taħħom. Mm. Taħħom. Eti wedu li ħajmur meta hija fl-istess ġurnata ta' orkestra

Aw. Għada sew. Għada sew, eh. Ma nasibx li Għadda minn mazzezz li tiġi l-pompa dik. Kif jgħidu Taljani, aċċajjo inox di ċotto dieċi. Isma' jiena kurjuż, kurjuż, missierek xi jagħmel? Il-papa għandu sena ta' mastru da. Nista' saqsik fi ħaġa għax ktar personali. Eh. Missierek bid-daqna. Iva jew le? Ġieli jkun. Imma bħalissa. Bħalissa le. Mela ommu kienet. Dejjem taħdem, dejjem dejjem. Tiħna għal-mikrofon. Bħala mastru daxxa. Bħala mastru daxxa.

Mela, Mark Grima ftit miż-żewġ naħat, mbagħad Meredith Merċieqa, x'aktar semmi ta' Lucy wkoll, min-naħa waħda għax inkella ndellek il-idi kollha. Naqbel. Imma nitfa' ċappa butir għax hekk tiġi tajba. Najdek il-nutritionist għattak tal-qalb sajtjo. Fjona Ivan Kassar Mizzi, da jow Spanjoli uħġiġ kun jomijiet, zgur mux b'dak l-ammont. Vincent Micallef, Qatt m'għaddieli minn moħħi li minn naħa waħda, imma nipprova nagħmel hekk. Le! Aħna qed ngħidu, anzi dawk huma mqammlin. Naħseb iservi iktar il-budin. Mhux hekk biss, imma sewwa qed tgħid Lucy, ta'. Inti tagħmel dilka waħda n-naħa fejn għandek il-lsien, qed tifhem fuq. Ġewwa. Tajjeb? Ħalli t-tiela, għax jekk tagħmilha isfel tintilef mal-bqija. Mhux qed ngħidilkom. Ġifieri jekk għandna fuq u isfel. Ma fuq tiela. Tkellem, tkellem, tkellem, jew ma tgħid xejn. Għidilna, għidilna. Lucy, inti mara tad-dar? Tija l-mike, tija l-mike. Mara tad-dar? Yes. Naqa tal-garax, nimmaġina tinżel tnadda ftit. Il-garax. Eh, għandna tad-dar dal-garax. Kullum kien. Issa, inti kif kif eh, żomm ruħek tiekol ħobs u hekk matul il-ġurnata? Le, matul il-ġurnata le. Le? Le. Mex tiekol.

U bost l-erba nieħdu xi biċċa pudina ma' te. Mm. U l-pudina kif ikolkom ta' milent jew inkella? Bla ħobs. Bil-ħobs. Bil-ħobs. Ara, tajjeb. Ah. Jew ikelna xi spanċ jew. Isma' nistgħu issa li ħatibda taħdem magħna t-tifla tiegħek ukoll. Eh, mela. Tibgħat li pudina ma ħaxina ġennin il-pudina bis-serjetà kollha. Eh, Tajjeb. Tajjeb. Jiena mħobba. Oh, isma' ħankellmek, ħanajdlek. Ma ħobx il-ħelu mal-pudina daw. Isma', jekk mhix tajba ħanajdlek biex tkun ċara. Eh, eh, eh,

Grazzi għal Plenage li huma sponsor tagħna wkoll daw ġibulna l-ikel lest, ikkalkulawna l-kaloriji u x'naf jien. Eżatt. U minn hawn nid- n- nirringrazzjawhom. Ara tkun famuż kemm hu tajjeb. Isma, isma, ma vera, vera. eh, Qabel konna jew ma tikol taf kien jiġrilek tkun għaddej bix-xogħol u jekk ma jkollokx l-ikel ma tikol xejn. U mbagħad tiġi sija, tiġi sija u tiġi kindannazzjoni tal-ikel ngħidilha jiena. Issa dan li ġej tiġibilkom l-ikel. Għamilha naqa' maħallek. Le tiġibilkom l-ikel dan eh. eh, qed tiġibilkom healthy. Eh, eh mela, le mela. Isma' ħa naqra ġej, mhux tal-li healthy, tal-li calorie counted. Ġifieri inti tajt dwar jien ma rix neħxien u jġiblek imbagħad. Eżempju l-panzer, il-panzer jekk jħodlu jħodlu baqra sħiħa kuljum. Baqra sħiħa. Le ma veru hawn ħadd. Alla ħares dan irid xkoraliri biex titemmew. Imnalla għamilna hekk, imnalla nagħmilna hekk għax jiena l-ewwel wieħed, ġifieri, jekk ma narax l-ikel ma niekolx. Vera, din minn moħħi li niekol. Issa wara li għamilna dil-kedda kollha jiġi l-grassu u jtina dieta li trid tissaporti biex tiekol. Ara nara. Sander veru. Fil-fatt ħija jaġġibni Eh. Jiena per eżempju, Alla ħares meta kont bid-dieta kien dak iġib ħelu. Xieġi fi? Aw, iġib xeba ħelu hemm il-ħanut, il-pompa. Eh. U jekk ħatara ħatiju. Jekk ħatara ħatiju. Issa tista' jkun hemm banana, jista' jkun hemm naġa msajra. Mm. Eh, li jem, li jiġi. Tiġi xi waħda bil-pastezzi fil-ħodna. Eh, jina, ħatmux. Isma' pant, nista' saqsi xi ħaġa rigward il-pumpa tal-patrol. Yes. Ġieli ġiet tittantak waħda. Bħala pumpier. Ejwa, ejwa. U kif tinduna li tittantak? Efemni. Tinduna l-ewwel nisa xtaqti 5 euro 5 euro. Esba, esba. Xi għadda li semma dan jirima vera. Tiġi ta' spiss dak l-ewwel sinjal. Eh. Estra. Issa, mbagħad ovvjament pala kummenti, ovvjament. Tipo, eh, tista, tista. Le, ma, le, ovvjament, all right, naf, ma. Tipo. X'pumpa għandek? Imma Għalwa twil il-pajp! Dik, dik famuża ħafna dik. Xara kemm għandek għandek loka doppju sens f'xogħol, ok? Lok kbir. Tfa' ġewwa daħħal. Daħħalhom hela mlini, mlini kolni. Imma ħanejlek tisqattalli. Tarafhom. Le għax isma' isma' għax eżempju vera tal-biraħ tal-pompa tal-petrol għalli dal-kliem. Għalli

Tgħaddi ħdej xi ħadd li jidher li għandu xi ħaġa tgħidlu ah all right. All right. All right. All right. Immur lura qed nisbda. Sakemm mhux fil-maternity ward. Ma tgħidx għalfejn. Għajdi dan hija. Mela, jiena eżempju l-mara tiegħi. Tajjeb. Minn hawn insellmula meta meta nsemmu l-mara ta' Daniel, jekk joġobkom immu bil-wiefa, bil-wiefa kulħadd, bil-wiefa, grazzi, u neġgħu wkoll. All right. Mela tieħu l-flus mill-istess kont, imma tmur tiġbed 20 qaw, tmur tagħti petrol 20 euro, 20 euro, bħalli kieku. Li tagħti 60 u timla t-tank u li tagħti 20 mhux l-istess ħala. Fem li nagħmel. Nfema, nfema, mela. Biex nfema. Issa għandna klienti jiġu jieħdu Jekk per eżempju jien niftaħ żid darbit fil-ġimgħa daw ħajġu erba' darbit fil-ġimgħa. Ħannejna. Jeddu ten juru. Kważi kull jum. Darba issa peress li aħna raħal, le le aħna peress. M'għandux x'jaqsam xejn, Aħna peress li raħal, Ikun hemm min eh. juri, juri lill-oħrajn li jkunu fil-pjazza li qed jiġi jieħu l-petrol. Għala. Tgħidulix il 11 sena hemm. Juri l-eru tal-anzjani. Jiftaħar bil-petrol. Qed juri l-nis li hemm il-pjazza għara jiena għat niġi nieħu l-petrol. Għax jiena ħana l-ek forsi. Forsi għana għara bil-edha ħdejja, għanna mistiden ieħor ħandar. Forsi injurant, imma jekk fxar, jekk fxar taħli

Fl-aħħar, sinjuri, ġie Mela. l-electrician uffiċjali tal-Bonġo Bus. Kien ħannina jibqa' sejjer bija ċikin. Komdu tidher int, eh? Kif int ċikin? Ċikin, ċikin, jie- jiena ħa nitolbok, jiena ħa nitolbok. Tgħidli, Eh, l-esperjenza tiegħek Meta rajt il Sander ipixxi ġo tazza. Som, som, di qatt ma kellha torok. Mela, ħanibdija jien l-istorja, ħanibdija jien. Mela, mela sinjuri, ħanu boqqa bera. Niftakar mela. Mela, isma' ma niftakar ukoll. Mela, kulħadd joqgħod kwit, ħajfhem hawn, ħajfhem hawn. Mela, sinjuri, da inna mill-ewwel ġurnata iż-żinnu li nixtieq li qiegħed hawn jaqsam din l-esperjenza magħna, jgħidilna jgħidilna ir-rakkonti tagħhom. Ngħidilek stan. Fuq il-linja. Fuq il-linja. Jekk ikollok il-bżonnijiet tiegħek, tmur fuq l-istaffa taqbad tazza jkollok tazza standard li dejjem tkun hemm. Li eh, minn hawn nirringrazzjaw il-Kosta li provdewna nara mhux ħażin minnhom. Eh. Titfa' fiha, mhm. tajjeb. Imbagħad ah, imbagħad teħles minna, tajjeb, didiki Għax ovvjament driver ma kienx ikollu ċ-ċans jinżel mill-bass imur jagħmel dak li jrid ikun bir-rotta. U jekk tħarsu lejn l-istaffa, ġifieri ma nistax nurilkom minn hawn, imma qiegħda eżatt. Biex tagħmel ix-xogħol. Maħsuba għax inti għall-affarijiet. tagħti dahrek lejn in-nies li hemm barra, isek tiela' fuq il-bass. Eżatt, u inti ma tidhirx. Issa, bravu, kompli. Issa, meta spjegali dal-metodu, Kontinji mill-ewwel mill-ewwel ta' Ottubru tas-sena l-oħra s'issa biex nippruvaha dil-biċċa xogħol. Imma isek taf kif? Issa. Dejjem jew ninzertaw toilet allura ma tiġix iċ-ċans. Issa, issa, ħa nkompli nixraq jien. Jiena mort nagħmel toilet. Eħe. Sewwa. M'għandix idea. Lucy telqet il-mikrofon. Mela, għalek. Ħudu, ħudu. Żommu fuq idek, anzi l-titilqux għal-ebda raġuni. Grazzi. Mela, u jiena mort nagħmel toilet u niġi Onse. Inzi, plis għandek. Qed qabbes, eh? Ora, mela, jena, mela, jien mort il-toilet. Inti mort il-toilet. Iż-zinnu nizel mill-bass u jena għat strina ħat għaddi dil-avventura unkun għaddi ma miltiex. Isek bħal meta jkollok kumpless. Qed tifhem għax iż-żinnu kien għadu kif għajjarni dakinhar stess, Allu int ma nafx għalfejn toqgħod tfittex it-toilet meta għandek il-kumdita tal-istaffa f'nofs iż-żurrieq! F'nofs iż-żurrieq! U ddeċidejt għad ħa nagħmilha. Ħa nagħmilha. Daw mar it-toilet waħdi u qomt u bdejt indur mal-bass, naħseb rajtuni, indur mal-bass, sa' tant insejt li hemm il-kamera sien tajjeb, u ndur, ndur, ndur, U ma stajtx ninżel fuq l-istaff għax in-nies għaddejjin kollu minn maġenb il-bass. Allura ddeċidejt li nniżżel it-twieqi u nagħmel. Imbagħad bdejt nirrealizza li xorta ħa nidher minn xi mkien. Allura ntfajt hawn hekk kif qiegħed. Ġibt tazza. U għamilt, għamilt. Pipi fit-tazza. Sada tanda u issa kompli. Minn hemm komplin għax ma nafx kif rajtu għajnta. Jekk tridu, jekk tridu. Kif rajnija? Dak li qed tgħidilna kif ħallejt il-kamera żon. Imma x'qed ngħid ngħid jien qed nara. Jien bati Patrick, bati Patrick. Tajtux, tajtux. Eh, bat li Patrick u qalli qalli. Inti rajtu l-Sander? Għatlu, minni men, jien naqdin nies jeta. Għalli dak bis-serjeta men. Mela, jien. WhatsApp kont batni u.

Alla kores jekk ħadd jara dawn il-messaġġi ħlief fuq. Le, dawn le. Le, dak. Le, mhux da, mhux da. Irrid insibu. Isma' change subject għax niddejja nitkellmu fuq li tajjeb, ġajna nitkellmu fuq. WhatsApp kont battu qed ċekkjena naqab. Għax jiena. Messenger kien batulna, niftakar. Mela, hemm suġġetti li tkellimna fuq dil-ġimgħa u faqa' wkoll tajjeb għax domna nitkellmu. Mela, Meta kont żgħir jien kellna Fiat 127. Comfort. Comfort. Kien hemm l-isport. Tajjeb. U dan, peress li kienu ħafna, kienu ommom, ommu għadu toddom, naqs kem kienu tfal, tajjeb, għada s-sissan. Għana kena holding. Bejwet u jħor, saqsija kem għandek, bejwet u jħor, minja, disa, ma mxċerta, fim. Kellhom Holden. Toqgħodx titħaq Ansel. Li Holden. Dil Holden isa isa l-karozza tal-Ghostbusters. Tajjeb. U minn hawn staqsejna lin-nies biex jitfawna daqsxejn. Issa jien nixtieq nisma' minn għand iċ-chicken eżempju bħala familja intom. X'karozza kellkom? Trid tkun naqra fiha dil-karozza, jew trailer, pickup żgħir xelkom. Senna, jekk qed immaġina li jien kont l-istatura l-istess li qed. Eh, issa tqawwejt. Bis-saħħa tal-mara mela. Ara, ħalli biġġa marra Imma dejjem kont vera jien żgħir. Jien iżżewwiex ta' 23. Bla leħja. Bla leħja. Baby face. Ija, mela, ija. Sorry, sorry, Mary Jane. Xtajtu għawru fat? Tija naqal mikrofon. Tija naqal mikrofon dik il-mara t-defendi ruħa. Xi, i, i, kif jinit tider. Blajdi kart bil-fors. Ma kienu jidaħlu nimkien jien. Lilek? Ejwa, għax tan konza. Jien meta tħadd l-ena ma xoll l-ewwel darba l-istess. Ħadd ma ħadd mandula li jena Dħalt ix-xogħol hemmhekk, ħasbuni li jien qiegħed mort għal xi ħaġa fejn Jew li kellek il-issa. Issa nisimgħu l-verżjoni tal-mara illi ħdieħ isek qed tgħid Mela, ejja nibdew issa mistoqsijiet. Meta żewġtu kien irqiq u żgħir?

Le, mhux is-suffi dlalu tiegħi. Ansel bħalissa tixtieq l-arti bl-aħħa għasajġibiekom. Mela, mela. Qed tistaħba waraj. Mela, tajb li ngħidu li Ansel li tqila hija tfajla Kolta u mistħija li f'daqqa waħda qed tidgħi li ġiet hawnhekk. Le mhux nidgħi. Nibda naqa' kuluri. Edward, Edward Kakija qalilna biex inneħħu l-birra minn fuq il-mixer. Ma nafx jekk jaħdimx il-PBS. Le, le, sħiħ. Hemm minni dak il-mixer rar minn hekk, sewwa. Veru? Kafe, ġifir minn ħajjieħdu għet najlek jena, jibqa ħajibqa mqajjem bil-kafe liħa. Bizbiz, bizbiz, għax l-electrician li ħadem il-bonġu bas nsejċ jismu. Għat maħad minna xaħġa biz jaħasra jek jiġri xaħġa. Kem kien kelb dan electrician? Jek jitir xaħġa, dak taru, tallu l-power supply kien. U biex ta' xar l-istess electrician darba qabbattu Għax għandi dal-ostrina kejbil ġej mill-ħajt. Inti Għadu sissa ma Sorry, inti ma rridx inti tisibu bla suf dak iż-żmien. Diki, diki, diki. Tiri ċans. Eh, mela, għax din irridu niċċaraw. Memx iċċara, hija l-verità, u l-verità tweġġa. All right? Issa, inti toqgħod Ħaż-Żabbar u jien noqgħod San Pawl il-Baħar. Eh, sew. Għad li ħares, għad li tkun għaddej ma' Ħaż-Żabbar, għad li għad għad li għal raġġa l-isfiċ jew xi ħaġa. Eh, eh. Ġifieri. Naġlu għax ġiċċallin l-aħwa. Naf, nħelsuħ, nħelsuħ. Ma nix bej podġu Google, issa għasmula mikrofon, baldik. Isma, mela, karozzi ta' fiex kon kienu jippakja. Il-kortina niftakar. Cortina. Cortina. Mark One. Sara ġeja konversazzjoni. Eh, Xtijom ċans qed jaslu. Kellu tnejn. Eh, ma niftakarhomx. Kortina. Kortina, importanti. Għana kellna kortina ma kont ħabbat tul kellek. Sejja minn il-kortina mhux il-Mark One, il-kbira. Il-kortina l-station. Għaliex kif nitkellmu fuq il-familja tiegħi kulħadd imur li kellna. Le, għax fimni. Għajt fil-tradizzjoni mill-kortina da għal-bass

U minn hemm, minn dak iż-żmien, bdew iwasslu t-tfal fil. U l-iskola konna kien. Intantu niftakru l-Van Bedford. Eh? L-iskola konna konna kien iwassalna. U meta kien jagħmel dak ah. il-maltemp kien iniżżel. Eh. Tal-witta ħarqormi kollha tfal ġo fih biex jinżilhom id-dar fil-xita.

Isma', U biex għandek dik il-vuċi brava. il-mastru, l-uniku mastru ta' xena naf li jaħdem l-aluminium x'kellu karozza. Escort kelli jien. Escort. Escort mill-ħamalli, mill-ħamalli. Mill-ħamalli. U kemm kont ippakja fih il-Lucy? Il-Lucy u l-oħra. L-Lucy, l-oħra u l-emmolaw. Dabbe kont kellu.

Alla jbierku. Issa jiena, jiena l-ewwel karozza tiegħi qas ħadd ma kien jemmen li kellha tkun Fiat 126 biss. U kienet il-ġoja tiegħi. Kif kont issuqha panz? Bit-tintit fuq wara. Bit-tintit. Bis-subwoofer qas temmen ta'. Vera li tagħmel il-load tal-ħwejjeġ iddu għaddej dik. Niftakar darba kont għaddej minn ċertu was fal-qormi. Waqqafni l-pulizija ta' trafik. U da, da,

Isma, xed jiskadinna l-ħin u iva, għanna booking għal-ħabta ta' seba. Minaw vera, onestament, ma nafx ix-xandira li jmiss dat tip meta tkun issa. Li jużgur li mhux ħatkun mill-bons babas. Ejja, ejja, xalli, xalli. Imma ħankunu minn ximkien iħor inxandru daw it-tip ta' programmi jista' jkun xi darba minn ħdej Mario fil-pompa, xi darba jien naf

Għattela x'ġara? Għadli qed nidħak bik, għattela għala? Għattela x'għadni kemm rajtek għaddej bil-karozza li kelli jien. Mela trid ngħidilkom. Għattela ma nistax nimmaġina kif dħalt. Mela trid ngħidilkom esperjenza simili li kelli, kellha ħabib tiegħi Glenn minn hawnhekk insellem lilhom xi ħanet kuljum u ħalli ma nitfux minnu. U dak Glenn kellu dil-Beetle. U darba għaddej jien u ra 'l da li kien biegħlu l-Beetle. U bada jpaqpaqalu bada jgħidlu, oh, that beetle was mine, għax kien barra, u waqafek daw ħasab daw waqaf biex tipo iġibu kumpanija l xurxin, għamar għallu da, għallu, that beetle was mine! Nizel dan inglis għallu, you son of a bitch! Għallu, this was a fucking rip-off! Ajma! Għetnajdilkom,

Malli titfala waħda tan-nighties tibda ssemmi postijiet li kienet li tgħid di xi fajl kienet. Għax jiena kont fuq tiegħi. Fuq tiegħi. Kemm li ltqajt mar-raġel. Ma nsaj. Tajjeb li tinta. Jew qed tara. Fimta. Isma' u di Lucy tak ħatejni fiha, mela. Għamlu survey l-Ingilterra u sabu li iktar minn nofs il-koppji li jiżżewġu li dakinhar ta' tiġ ma jkun smawx it-tiġ dakinhar. Fimt? Imma għax ma jkunu xifilħu, għax ħafna drabi ir-raġel mm. ikun fis-sakra mejjet. Issa, lu, inti kemm ilek li żżewġt? Jew ma żżewġt int? Le, le, żżewġt. Żżewġt. Ara, sal. Ġrat lek di. L-ewwel lejl. Kif kien? Tajjeb joħazin, un bat ma najdux iktar għax għansel ħatmut.

Waħdi għadni. Eh, da' sekk, u msibu la wieħed. Mela da, mela eh? xardin fil-medju evu. Tini naqa ċans, skużawna nara, naqta fuq il-kamera xan nitkellmu bejn it-tnejn. So, kif timmaġinaħ ta' nsel? Eh, gustus, gustus, eh? Bil-flus, rridu. Bil-flus rridu, mela. U importanti li joqgħod ximkien partikolari jew. Mill-ħalk il-kop. Le, le, le, la, le, jkunu ħabba jirrispett. Tajjeb, inkellmu Zinnu forsi Ora, l-aqgħa. sinjuri, jekk hemm xi ħadd li jħobbha u jirrispetta u għandu naqa' flus, kemm jibgħat in, ara l-ieħor. Għaqqadna l-bubun illejla tajjeb. Ejja, isma', isma'. Iċ-chicken, iċ-chicken, interessat fiha din. Xar- X'għamilna l-ewwel lejl għax inti. Mela bdejtha minn xejn laqqas staqsejtielha. Ta' min? Xarlin inti jattilna. Tajjeb kien Le, il-lejl le, jew dik le? għall-aħħar, dik għall-aħħar. Eh, ismagħha naqra sar. Eh? X'għamilna xar?

Xinini għalaqna 23 sena, zewġin. Dak iż-żmien kella il-dik ta' fuq kella l-ġakuzzi fl-art mal-art. L-ewwel ħaġa li għamilt xieltu u bla ilma. Xieltu bla ilma l-istorbju kbir dak il-flor red nieħdu. Ma stajċ nitfik. Imma mbagħad kif eh. spiċċa tajba jew ħażin? Tajba. Tajba. Nista' nsemmakom daw. Nista' nsemmakom daw jekk joġobkom. Eh. Ah, ma nafx jiġralek. Mela qodu kwi, mela ġralek sa tgħidilna. Eh, jien jiena peress li tiegħi spiċċa frakas it-tieġ. Ija dik vera. Sewa mela biex tkunu tafu imma bdajsal minn ma jafx tajjeb.

U l-privates ġew f'xi l-erbgħa ta' filgħodu wieħed minnhom kien ħara mejjet id-driver. Issa issa l-biċċa waqsel il kulħadd barra lill-iktar nies importanti lill-familjari lill-best eh, man. Kien baqgħna coach ġiet konna jiena il-kunjata, il-kunjatu, missieri, ommi, xizzijiet, Daniel u affarijiet hekk, insomma, nis close. Fejn għas biċċajna wassalna l-belt, erġajna minn fejn konna tlaqna bid-dajsa.

U hekk ta' bħal papri. Bħal papri. Imdejjaq, kif tista' tkun panzer? Mhux imdejjaq? Imdejjaq. Għaliex? U ejja. Għaliex? Tliftu d-direzzjoni ta' filgħodu, mhux hekk? Ġagħlu li ta' xogħol x'ħa tagħmettulhom ara min ikellimni sad-disgħa għax in-nervi li ħejt da kollu l-ewwel ġimgħa. Imma jrid ikollkom backup plan, le sa? Ejja għandna. X'inhu l-backup plan? Għandna. Il-komander. Il-komander. Minn hawn semmulu l-komander. Aw, jiena ma nafx qaba ah, għandna ħin nagħmlu telefonat għal dal-Ostrina eh, komander. Da jiena li għan nitolbu commission. Għax, illi u tana tana, mux illi u tana trid tittilu. Irridu nċemplu l-komander u nitolbu commission. Anzi, jiena nipretendi li għandu jkonna Kif taqbad tgħid? Rokna. X'in irridu mmorru fuq il-programm tiegħu. Speċjalment kif Eh? joqrob ix-show. Eżatt, għanċem pillu issa. Hawn- hawn hu. Awa, all right. em, Issa rridu nitfu gomma xulxin. Eh? Danu Sanġej li jkun Danu Sanġej. Le, le, le, jaqbeż il-barra u namlu biċċaħna. Eh. Dawra kollox nofs in-nies aħna Eqle, ġibni. eqle. Mela, għanċem plulu, sinjuri, li Sorry.

Le. Id-Danusan, id-Danusan. Eh, eh, le, Danusan all right. Ma daw il-panzer ma nafsa fuq. Hello. U għalli għafet. Mela, isma, aħna il-lum spiċċajna l-bonġu bass u tlet kwarti minn nistana ħajdawru l-istazzjon fuqek. Tajjeb, issa, issa, issa. E, imma da, ovvjament. Il-Buzilles TGM. Aħna minni l pjaċir, sewa, għax aħna għandek in-nies minn tagħna. E, Fixi? Fis-sitta tibda l-ora ħaġa. Eh, daw mal kondizjonijiet fis-sitta tibda. Għax daw imdorrin u mu f'dak il-ħin, u U l-oħra, u l-oħra, jena lija, il-program kultant jista' jiġi danu Sanġej. Ġifiri niġu saħdejk. Dan u sanġej. Naqbdu niġu ħdejk. X'taħseb? Minn ma tiċċarġana mela. xej, anzi, nipretendu xaġa zaħira, mux hekk? Oh, Jena dik naqbizza, dik naqbizza. Imma li namlu dik il-vuċi sabiħa li għandek il-vera toġobna bis-serjeta, xie kultant semmina eh. naqra xow. Eh. X'taħseb? Mux problema. Dil, għanna dil. Issa għana fżak. E jista' jkun li tibda ċempillek it-tiċ għax m'għandix il-min iċċempel. Kif li kif li sandel? E, hemm waħda t-tiċ mill-furjana, jista' jkun li tibda ċempillek hi. Nafa minn ettejt, naħseb di ma nodif. Isma, mela, zazan wada, l-importanti ju rajt, issemmili xaġa kontra l-Furjana, jo xaġa kontra l-Labor, il-bija għandek problema. All right? U u ħa ngħidlek oħra, ara ma jfettillekx tieħu telefonata u ma toħodhiex mal-ewwel u tħallilha card għax taqlalek kull ma għandek. Inti qed tik- inti qed tik- taqlalkom. inti qed tikkuljunani. Eżatt, eżatt, eżatt. Mela, Commander J, tista' tirrepeti warajja? Ejja, faqqa'. Jiena Commander J. Jiena Commander J. Illi dejjem ġej ġej ġej għalhekk nibda l-programm tard. U dejjem ġej ġej ġej qatt ma nasal. Qed niftaħ il-bibien beraħ. Qed niftaħ il-bibien beraħ għal żewġ ħuti dan u dan. Peress li issa ma għadx għandhom bass, li bass ħa jkollna anke fil-ħodu. Bass jinkin għalek. Tajjeb u ħa niġu ħdejk xi kultant biex anke nakkomodaw in-nies illi issa Bi pjaċir ħa jiġu għandek ukoll. Tajjeb. Proset. Għandek toilet fl-istudio. Ċabċipa. Isma, bil-pattu l-kondizjoni, isma. Isma, bil-pattu l-kondizjoni li maħkom għad ma tiġu bidejkom vojta importanti. Le, le, fil-fat kont sena toilet għankom, għalli fil-kas nġib tazza miħaj. Isma, aħna dejjem nħabtu bil-minkeb. Ejwa nafina. Isma, fottina jakkel, prajtu. Isma', u mbagħad qabel ma titilqu nibda niflaxxjakom bħalma kontu tagħmlu ta' isfond. Mela bil. Noqgħod attent għax tlajna bord fuqha konna din. Mela ismagħha naqra. Waħda mill-affarijiet li ġratilna kienu bagħtulna bord, tellgħuna bord tal-PBS għaliex konna niflaxxjaw in-nies, immaġina. Imma Kellna nibdlu s-sound effect kellna, immaġina ara. Naf illi iebsa imma l-aħħar persuna li ħa niġektja mill-Bonġu Bass ħa tkun proprju inti. Hawn, komanda. Sinjuri, dak kien il-Bons Babas, grazzi lil dak kollha li kienu qrib tagħna għaw fosthom in-nisa hawnhekk li għalkemm intkom taħsbu li aħna minnilkom il-ġurnata, intkom kontu tagħmlu l-ġurnata tagħna, kontu tibduna b'mod pożittiv, tajjeb. Eh, bħalma tafu, Itnej li aħna ksibna affarijiet jien naf jiena tlift il-ħija sander travilhom u kontu dejjem hemmhekk għalina waqt dal-proċess u ta' dawn. Nirringrazzjawkom ħafna ħafna tal-li dejjem kontu hemmhekk għalina anke meta kellna bżonn san. Ekku. Eh? Il-Dave kont qabbejtlu il-lapidi. Il-panzer kemm il-darba jena, ġożma l-kulħadd. Grazzi lil kulħadd inħobbukom ħafna ħafna u nixtiequkom tibqgħu tibqgħu magħna bħalma aħna ħanamlu affarijiet biex Nibqgħu hemmhekk ukoll għalikom, x'taħseb ġbin? Ekku, issa mmorru għax għandna l-ikel ibbukjat, ġifieri. Għal dejjem ta' dejjem! Amen! Ċaw għalikom, sinjuri! Dan u san, Radio Malta.